N suhu ni di bi simdi ti tam ti ni daa naagi Naawuni be ti sani, ti tuɣimi ka yuuni bɔhigu shɛli din nyɛ, Ŋun polo ka a lee be? Zuŋɔ dala ka ti daa ti sitooni bɔhi, Ŋun ka a yɛn jɛm? Zuŋɔ ka yɛn ti sitooni bɔhi, Ŋun lee nyɛ a ba? Hallelujah! Yi wumya ni wula? O bi wum. Hallelujah. Ŋun polo ka a lee be? Ŋun ka a yɛn jɛm, ka ŋun lee nyɛ a ba? Zuŋɔ dabisili ŋɔ yin teegi ni n daa pun yɛli ni di bi to ni ti wum zaɣili ŋun kuli bi ŋmani o ba. Yi teeya bɛ? Bɛ ka kpe ka n daa yɛli ni ma yi teeya dalili din zuɣu ka bɛ yɛn yɛli ni bia ŋɔ bi ŋmani o ba. Bɛ di yuunimi ni biɛhigu shɛli be o ba maa puuni, ka bɛ di yuuni ni bɛ nya li, bɛ mi bi nya li bia maa ni. Di ni nani o ba kul bela baalim ŋun mi ni chaŋ ti kpɛri binshɛŋa ni maa. Hal Jɔn Mahammaŋ dapali gba ku tooi kpe lala binyɛra maa ni. Di zuɣu gula ka bɛn yɛli, Bia ŋɔ ti na bi baŋ o soli. Di dii bi lan wum li dabisi ŋɔ, amaa ma ya hal bara a mini zilisi ni tɛha ka o bia m-bɔŋɔ bee? Ninkura beni bee wula? Dama binyɛri shɛŋa o ni nya ni binyɛri shɛŋa din niŋdi bia maa biɛhigu puuni maa, o ti bi yurimi ka yɛli, Di ti naai nyɛla so ha bia n-naɣibala yom. Alleluia! Who is your father? Who is your father? We began by looking at on whose side are you? Last week we continued to look at who will you worship and today we are considering who is your father. Amen. A ba ni nyɛ so di kpala talahi ni ti nyɛ binyɛri shɛŋa a ni ka di shɛwɛ zaɣala bia ŋɔ ŋun yi kuli niŋda o ba noo bee ka laa ka yi yɛli Hal shɛli ni ka ti je suli, dama ti ni di wahala dɔɣi ka bɛ ti yɛli ni bia maa ni o ba ka o ŋmani, ɛɛn, ka ti ni lee dandi o ŋɔ ka o ti ŋmanila o ba. Hallelujah! Amaa di ni chɛ ka ti bɔhiri so ŋɔ, Ŋuni lee nyɛ a ba? Who is your father? Jɔn suuri dibanii ka n li pihita ni yini nti zani pihinahi ni ayopɔin. Yisa Mashia daa dila alizama kpɛŋŋɔ ka di kpa talahi ni ti zaŋ li n-tɔɣisi ka sɔŋ taba ka ti nya nya wula ka ti lee yɛn garigi bɔhigu ŋɔ, Who is your father? John chapter 8 verse 31-47. John chapter 8, 31 to 47. John sura anii hmm. ka li pihi tani yini ti zani pihi nahi ni ayopɔin. Yi nya n ŋɔ ka di yɛli di zuɣusaa piligim kaya ni ban su bimaŋ mini ban nyɛ daba. Di saha ka Yisa daa yɛli Yɛhudianim bɛn niŋ o yɛda maa, Yi yi doli n yɛligu, yi ni niŋ n nyaandoliba maŋa, ka baŋ yɛlimaŋli ni nyɛ shɛli, ka yɛlimaŋli maa yihiya dabitim ni. Ka bɛ yɛl o, Ti nyɛla Ibrahimma zuliya, ka na ʒi n-leei so daba. Ka di niŋ ka di chaŋ wula ka a ti yɛli ni ti ni yi dab tim ni? Yisa garigi yɛli ba, Achiika! Tim yɛlimaŋli ka n yɛri ya, ŋunkam tumdi alahichi nyɛla alahichi dabili, ka dabili mi na ʒi n kpalim be. Ŋun su o yiŋa sahakam, amaa yiŋ bia ŋun kul ni be beni sahakam pihita ni ayɔbu. Dinzuɣu bia maa ŋun yi yihi ya dabitim ni, yi ʒiri ni yi ni yɛlimaŋli. ni yi nyɛla Ibahim ma zuliya, amaa di bi, di mi, amaa di mi zaa yoli hum, yi bɔri ni yi ku kuma, dama n yɛligu bi kpɛri yi suhuri ni. N tɔɣisirila n nini ni nya shɛli m ba sani, ka yi mi niŋdi yi nini ni nya shɛli yi ba sani. Ka bɛ yɛl o, Ti yaba n-nyɛ Ibahim ma. Ka Yisa yɛli ba, Yi di nyɛla Ibrahimma yaansi, yi na n-tumdi kaman Ibrahimma ni daa tumdi shɛm. Yɛlimaŋli shɛli n ni wum Naawuni sani, dina ka m mali tɔɣisiri ya, ka yi bɔri ni yi ku ma maa. Amaa Ibrahimma daa bi niŋ lala. Pihita ni yi ni yi tumla yi ba tuma. Ka Yisa yɛli o, Ti pala Dagɔr bihi, ti malila ba yino ŋun nyɛ ŋun n-nyɛ Naawuni. Ka Yisa yɛli ba, Yi Ba yi di nyɛ Naawuni, yi naan yuri ma, dama o sani ka n yina. Pa mmaŋmaŋ yubu zuɣu ka n kana, amaa ŋun Naawuni n ti ma na. Ka bo n-niŋ ka yi bi baŋ n ni yɛligu gbinni? Yi ni bi deei n yɛligu maa zuɣu n-chɛ ka yi baŋ yi bi baŋ di gbunni maa. Yi ba nyɛla Sintani, ka yi yubu nyɛla yi ni tum yi ba Sintani ni yu shɛm. O daa pun nyɛla ninvuɣ kura dunia piligu ni ha, ka o baɣa ka yɛlimaŋli ni, dama yɛlimaŋli daa ka o ni hali baa biɛla. O ni ŋmari ʒiri maa o biɛhigu m-bala, dama o nyɛla ʒirilana ka lahi nyɛ ʒiri ba pihinahianu. N ni yɛri ya yɛlimaŋ shɛli maa zuɣu ka yi bi niŋ yɛda maa, ka yi bi niŋ ma yɛda. Ka o daa bɔhi ba, Yi ni ŋuni n-lee ni tooi wuhim n dahilahichi ni nyɛ shɛli? Ka n yi tɔɣisiri yɛlimaŋli, bɔ n-niŋ ka yi bi niŋ Mayada, ŋun nyɛ Naawuni nira n-deeri Naawuni yɛligu, amaa yinim ni pa Naawuni niriba maa zuɣu n-chɛ ka yi bi deeri o yɛligu maa. Ti ba ti duhannima ka tibigi a yuli tɔɣisi ti ti zuŋɔ kaman a ni yu shɛm ti Duuma Yisa Masia yuli zuɣu. Amen. Yisa Masia ni di alizani shɛŋa kpɛŋŋo, di bi mali dabiɛm yaha. Di Duuma Yisa Masia, a yi chaŋ ti piligi kanli yini, a ni nya ka bi zaŋ paɣ so bini gbaagi zina tumbu puuni na n-kana o sani, ka yɛli ni, Wula ka o yɛli? N nya bɛ ni gbaag o shɛm. Wula ka o yɛli? Ka o tɔɣisi ba. O yɛli ni ŋun na ʒini tuma alahichi buliya mi ŋun daŋ pii boli o. Dinnim ka Yisa Masia tɔɣisi na hal ti paagi kpɛm, ka piligi ka yɛli ba, Ninvuɣ so ŋun wum din yɛligu ka doli li, ŋuni n-nyɛ n nyaandolimaŋli? A yi bɔri ni a lɛb Yisa Masia nyaandolimaŋli, di kpala talahi ni a lɛb ninvuɣ so ŋun wum o yɛligu, amaa ka n wum li kɔŋko. ka doli yɛligu maa ni yɛli shɛm. Zuŋɔ din muɣisi ti m-bala maa. Niriba ni tooi yɛla ti Duuma Naawuni kundi ni yɛli shɛm, ka di ka tati ba, o mi ka di zaɣ gaŋ puu. Bɛ ku yɛn karimi, baa bɛ yɛn ti yum taba, baa bɛ yɛn ti niŋ ŋɔ, baa bɛ yɛn ti niŋ ŋɔ, baa bɛ yɛn ti niŋ ŋɔ. Amaa di zaɣ gaŋa o bi niŋda. Di zuɣu

bɔɣu malli tuuli. Din chɛ ka bia shɛli a ti daa bɔhira, A woi zuŋɔ yɛli ŋɔ di kpɛ ti, ka di kpɛya ka n bɔra. Din kpɛya maa ka a niŋ bo? Din kpɛya maa a yi zaŋ li tum tuma, di ni shiri yɛn wuhi ni yɛligu maa kpɛya. Amaa ni o yi o ho zuŋɔ zuŋɔ o ho zuŋɔ waa zumaa ŋun ti tib o kani ka a niŋ bo zaŋ kpari polo. Dama di yɛri a la shɛli, di yɛlimi ni a niŋ shɛli, ka di hala a niŋ lala din yɛri shɛli maa. Teemiya. Di daa yɛlimi ni, Naawuni be ti sani, di zuɣu a suhu n-yiɣisi binshɛli n-kana a biɛb puuni, teemi ni Naawuni be a sani, a ni yɛn yaɣi a ni yɛn yaɣi din kana ni a niŋ shɛli maa zuɣu maa. A bɔhiya, Naawuni ŋun be n sani ŋɔ, o ni saɣi ni yɛn n-tirisi tooni tum tuun shɛli ŋɔ? O yi ku saɣi a mi teegi ni o be a sani la zuɣu, ka a zani ka chɛ din kam kpalim maa bahi, dama a yɛli ni a ku deei, ka o gba yɛli ni o ku deegi. Ŋun n-lee nyɛ Naawuni niɣa? Alleluia! Kpam mini pahi ti shɛba suhilo ka di ni a kuli bi wummi, a kuli bi nyami, pahi saha gba yiri beni gba a naan ku saɣi. Ŋun bia n-lee nya? Ŋun n-lee nyɛ a ba? Alleluia! Ŋun lan nyɛ a ba? A ba ni nyɛ so maa yɛn wuhi a ni yɛn tum shɛli. Zaɣ o yɔŋ ti sa be kpe gɔhinda. Ban yuuni ee ti Yesu ŋɔ ni na ku be shɛm ka mi ka yɛli ni ban gba na bo ni ban gba na bɔri ni bi bo taba ka kpuɣi taba. Ka ti sa bɔhindi ka n yɛli ba, Naŋgban kpeeni di nyɛla taali, di di pa taali. A ni tɛhiri shɛm yi be di ko, ka n gba ni tɛhiri shɛm m-be di ko, di di pa taali. Amaa ni yɛli ni ni nya li shɛm maa, wula ka a niŋ? A ni yɛn niŋ shɛli maa n-yɛn wuhi ni Naawuni nir n-nyɛ a bee Shintan nir n-nyɛ a. Aleluya! Di zuɣu zuŋɔ dabisili ŋɔ suhirila ti yinɔ kam zaa. Na ti tam la Naa Kuni ni yɛli, Ninvuɣu shɛba ban wum n yɛligu ka doli li, bɛ na n-nyɛ ninvuɣu shɛba ban nyɛ n nyaandoli maŋa. If you continue in my word, you are truly my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Lala ka Yisa Mashia daa yɛli. Yi doli n zaligu.

ka yɛli ba, Dini n-chɛ ka so piligi shɛli biɛla biɛla ka ti paai luɣ shɛli polo di lan ka chani chɛbu ka o lɛbi di dabili? Bɛ bi dɔɣi niŋ ʒiri ni, a ŋmala zuŋɔ ninsala n-ŋma biɛɣu ni n-ŋma dali, ka di niŋ di pa lɛbu miligu zaŋ ti a, din pa lɛbu miligu zaŋ ti a maa ka a lɛbi di dabili. Ka Yisa Masia yeli, Ŋun wum n yeligu ka dol li, o ni baŋ yelimaŋli ni nyɛ sheli, ka yelimaŋli maa yihi o dabtim puuni. If you abide in my word, if you continue in my word, you will know the truth, and the truth will set you free. And they said, We have never been slaves before.

A yɛn lɛbila di dabili. Di zuɣu ka ti bɔhiri bɔhigu maa, Ŋuni lee n-nyɛ a ba? Dama a ba ni nyɛ so n-yɛn wuhi ni a nyɛla a lali, a shiri nyɛla a lali bia bee a mi yuvɔ ka yi booni pahiri maa, dama ti ni yɛŋ a ti bi booni. So yi paai lala bɛ ni booni o shɛli maa. Hallelujah. Di gba talahi ka bɛ yɛli bɛ yɛn yɛli ka o yɛli a ni tumdi shɛli maa a ni saɣi ti shɛli maa a lɛbila di dabili maa a yi yɛn vuhi naɣila a saɣimi ti yɛlimaŋli ka yɛlimaŋli maa yaha dabi tiŋ puuni. A mi a mali shili ni a saɣi ti Yisa Mashia yɛligu ka di yahi a dab tim puuni bee? Daliya ni bɛ daa yɛri ti so yɛtɔɣa, ka yɛli ni daliyani maa yɛliya ni, Oi! Naawuni ni sɔŋ ti. Ka ya, n kuli zani naa ŋma ʒiri ni ka kaman ka binshɛɣu kuli bi niŋ o niŋgbuŋ ni. Ayi. N yɛn ŋmani paai kpee binshɛli shɛli bi niŋa. N yɛn lihi ʒe maa kpee binshɛli bi niŋa a tɛha. N yɛn yɛli so din kuli ka nini ka shɛli bi kana a ka binshɛɣu kuli bi tabisa a suhu maa ni. Ŋuni n-lee nyɛ a ba? Lala saha a ni yɛn tum shɛli maa, di kpala talahi ni a bɔhi a maŋa, Ŋuni n-lee nyɛ m ba? Ka m ba maa wula ka o lee yuuri ma? A mi o suhu ni paligi ni yɛn di alizani shɛli ŋɔ? O suhu ni paligi ni yɛn yɛli yɛtɔɣ shɛli ŋɔ? O suhu ni paligi ni yɛn niŋ niŋsim shɛli ŋɔ? O suhu yi ku paligi, di kpala talahi ni a ni wula ni a zani, a gbaai birichi ka chɛ a ni di yɛn niŋ shɛli. Di suhiri a mi zuŋɔ dabisili, ka labiri bɔhira ŋun lee nyɛ a Ba. Amen. A yi kana ka n lan pihita ni ayopɔin. Ka n lan pihita ni ayopɔin, gbilisinya tibili ka ti lab karim K. Wuntukde Yesu.
Pihita ni ayopɔin. M mi ni yi nyɛla Ibrahimma zuliya, amaa di mi zaa yoli yi bɔri ni yi ku ma, dama n yɛligu bi kpɛri yi suhuri ni.
Tuɣimi
n tɔɣisirila n nini ni nya shɛli m Ba sani, ka yi mi niŋdi yi nini ni nya shɛli yi ba sani. Ka bɛ yɛl o, Ti yab n-nyɛ Ibrahimma. Ka Yisa yɛli ba, Yi di nyɛla Ibrahimma yaansi, yi naan tumdi kaman Ibrahimma ni daa tumdi shɛm. Amen!
Amen!
Yi di nyɛla Ibrahimma yaansi, ni wula? lala ka yi sama shɛla yi yi di nya ibrahim ma yaansi yi na n kuli n mɔra ni yɛn kuma mi ni yɛliya yɛlimaŋli zuɣu yi na n ku taai ni yɛliya yɛlimaŋli zuɣu yi na n ku yɛli ni n ŋɔ sɔn na chaŋ ti yɛli paasa To bi chaŋ ti yili Naawuni shia kasi n yili ni lala ni ka a kpi. Di so, ti Duuma yiɣisima shee daa yɛli ba mi, Yi yi di nyɛ Ibrahim ma yaansi, yi naan niŋdi Ibrahim ma ni daa niŋdi shɛm, yi naan be Ibrahim ma ni daa be shɛm. If you were the descendants of Abraham, all your life and everything that you do,

Nyama, n tumla m Ba tuma ni nya shɛli. Yi yi nya ma, m Ba biɛhigu ka yɛn nya. Yinim mi gba zaa n yi nya ya, ya ba biɛhigu ka ya be. Ɛɛ, ni bɛ ba n-nya ŋuni? A mi yi di wum ni bɛ? M bi wum. Yi booni li mi viɛnyɛliŋga ka ŋɔ. Ni bɛ ba n-nya ŋuni? Yɛli ŋun ʒi baɣa di ti chɛ ka Shintan lɛb a ba. Hallelujah!

O yɛlila, biɛhigu shɛli ni nyɛ yi ni maa, di bi waligi, di bi yiri ko ka chɛ yi ba biɛhigu, ka naan yi teeri ba yi ba biɛhigu yaa, n nya yi ba maa biɛhigu ni be shɛm, dini chɛ ka n yɛli ni o bihi n-nyɛ ya maa. Sɔŋya ma ka n nya nyam o ni di kaani shɛŋa maa. Ni bɛ ba maa biɛhigu nyɛla wula? Ni o nyɛla bɔ? Ni o nyɛla bɔ? Ninvuɣ kura ni sɔhi la bɛ o ni bɔ saha. Dunia piligu, your father is the devil who has been a murderer since from the beginning. Ni ninvuɣ kuru ko n-nyɛ o bee ni ka lahi niŋ wula, ni ka nyɛ boo, ʒirilana ni ʒiri bimbɔ n-nyɛ o, kalimiya ka n wum ni ʒiri boo, ʒiri ba. Di so a yi bɛ kpe ka ŋmari ʒiri, wula n-lee baya? Ooi, Naawuni sɔŋmi nti yi sama shee Yusuf. Ka paasa yɛli Naawuni kundi ni yɛli shɛm bala ni yi ba n-nyɛ Shintan, tum piligu ni ha, o daa bi nya bo ninvuɣ kura. Ka n teeya, Matiu sabbu suuri dibanu, Yisa Mashia yɛliya, Yin wum ka di yɛli, Ni miri ka a ku. Amaa man yɛliya mi, ninvuɣ so ŋun bi n yi zahara ku o mabia, ni ka niŋ wula? Ni ka niŋ wula? Ka je suli niŋ o ni wula? Hal ka wuntaŋ ti lu ni wula? M bi wum to bɔhi ŋun ʒi m-baɣi a mi a na mi n-je suli bee? Hallelujah! Dama m pa shɛli ka ni Shintan nyɛla ninvuɣ kura, ka a yuli ni eh, di nya di ŋuna ti ni di ka ti ni polo. Jisa Mashia yɛliya ni ŋun je suli niŋ o mabia hal ka wuntaŋ ti lu. ni ŋun, o mini ŋun, o mini ŋun zaŋ, ŋun zaŋ marafa ŋme so, ŋun zaŋ sua che so, ŋun ŋub so shii puuni, ni o mini o zaaha, the value is the same. Hallelujah. Yes, you, you can say, Me, I'm not a murderer. I'm not a wizard. I'm not a witch. But Christ is saying, anyone who becomes angry until sunset you and the one who is a murderer you are the same bɛ kala ka yisara ayɛl maa di so a gba zaa yɛn ni hal ka naawuni ti kpabo tingbani binshɛli lan kam mini zaɣila sunsuuni a mi shɛli waliga a mini yisama shɛli ni buɣisiri shintan so maa bɛ n bi wum yin garigili shɛm. N pa shɛli ka a yɛn paasi ka ka di ni to shɛm ŋɔ. Ɛɛn, di to, di paasim. Di kpɛm pam. Shɛba yi na bɔri tab ka a yɛn ni ni ni shɛba n-kul nyɛ doo mini o paɣa be yili ni, yili yiŋga, ka haaya ka haaya yɛn bi yiŋa. Ka bɛ yɛri yɛtɔɣa garigi taba, O, bɛ yuunami kaman di zuɣusaa ka a yɛn luna la. Di kani, eh, Jaɣinu, amaa ka yiŋɔ. Hallelujah! Ka zaɣ viɛlli m-bala, m bi wumda. Teemiya kalli pihita ni yini zaŋ ti paagi pihita ni ayi yɛliya ninvuɣ shɛb bɛn wumdi n yɛligu ka doli li bɛ ni nyɛ bɛn nyɛ n nyaandoli maŋa dizuɣu bɔhi ŋun ʒi m baɣa di yi be ya ŋɔ yin bɔhi ŋun ʒi m baɣa a mi yaa bɔri ni a lɛbi nyaandoli maŋli bɛ Ti gba ni ti lɛbi nyaandoli maŋa din ŋɔri kpaya talahi ni ti saɣi ti Yisa Masia ni yɛli shɛm o yɛligu maa ni yɛli shɛm ka zaŋ din yɛn chɛ ka ti pa nyaandoli maŋa maa n-zaŋ labi ka m-pahaya di paai sima din chɛ ka Yisa Masia yɛli, Ŋun bɔri ni o lɛbi n nyaandola, di kpala talahi ni o kpuɣi o dapulli m-buɣi n-doli ma. N kpuɣi dapulli buɣi doli ma maa, di gbunni lee nyɛla wula? Di bi wuhi ni a di yɛn, a yɛn chaŋmi ti chɛ ka bɛ kpe dapulli ka a zaŋ kpa a nyaaŋa zuɣu. Amaa ŋun yɛn ku a suli ka a je a, a, a mi gbaai gbaabu, m, m pa ŋun ni je suli niŋ a hal ka wuntaŋ ti lu. M piimi ni m be natitam la naa polo, dama m Ba n-nyɛ Naawuni. Dini n-nyɛ a dapuli ka a ʒiri chani maa. man dagbana la n sa yɛri n sa yɛri n yɛri ba dee sɔhi ma ni man dag- man dagban doo mi gba ti ku yɛn yuli o paɣa ni n tum taali To, a bi yɛli ni a tum taali a ni a paɣa ka o nyaa n doli maŋa ni ka a bɔra ni n pa nyaa n doli maŋli n Dagban do tali zuɣu dom n pa nyaandoli maŋli so bi mi kum ni kanna dahin shɛm m bɛ ya ni n tum taali n ŋmaligi ya ka yi yi ni ni n ti chɛ dunia ŋɔ ka kuli Naawuni yili o bɛ Naawuni yili o ku ʒi Naawuni sani She one way. Di niŋ one way. Di ka dabiɛm yaai. Ka n teeya m pun yɛrili n na yɛn labimi yɛli di ti pirim so zuɣu n-lɛbi ninvuɣ biɛɣu. Di ni wum ti maa, a di pa ninvuɣ biɛɣu. Ninvuɣ biɛtali shɛli mi ka a biɛbu puuni, amaa a pirinla so zuɣu nti leei ninvuɣ biɛɣu. daa yɛli ka o chim gbubi li o wuhi ti nima dee ti booni ba difficult people ban yɛla to n-ti yaɣi a mini o yi laɣim be a bi baŋ a yɛla yɛn ti to ka ŋun yɛla bi lan to ŋun ku yɛn lɛbila ninvuɣ maŋli zaa ŋun niŋ a maa so bi nya tinim bi mi ni so niŋ a shɛli Dama nyin ni tahiri ka a yee duri la, nyin ni wuɣiri a bɔɣu ka ka, ka yɛri ka kpɛri yinyɛri la, Di ŋuna ti ni nyɛ li. Amaa ŋun chɛ ka a kpɛ yinyɛri maa, ti ni bi nya o. Ti ni bi nya o. Di zuɣu a yɛn yɛli shɛlikam zaa, nyin ka ti ni lihira. Ka m pahi ti niriba ayi yi zab ka di kɔŋ malibu, bɛ zaa m-mali yɛlimaŋli. Niriba ayi mi zaa na ʒin mali yɛlimaŋli dahin shɛli. Bee yi na mi nya li, di na ʒin niŋ. Ka yi zaa mali yɛlima, di ku tooi niŋ ka yi zaa mali yɛlima. Yino n-yɛn yɛli, M Ba n-nyɛ Naawuni, m Ba ni nyɛ Naawuni zuɣu n chɛ shɛlikam. O ni chɛ shɛlikam maa, shɛli lan beni nti ni tom tuya. N nyɛ yidaandoo, n nyɛ yidaanpaɣa, m bɔri ni n na ti tam la naa n-nyɛ m ba, ka m be o biɛhigu, ka mali biɛhigu shɛli din wuhi ni o bia n-shiri nyɛ ma. Yɛli ka shɛli n-tom lan yɛn yina. Di yɛn sɔŋ ma ya ka shintɔni la yɛn yi tipitɔni kpiya. Amaa n yɛli ni ka vuni, ka a gba yɛli ni ka vuni. Ya ban kana ti ban wum ti damli, ban kana ti nya ti, ban nya ti chɔɣinsi, ban nya ti gbariginsi. Amaa yino n yɛn yɛli, Mani, m piya, ni m bɔri ni n na ti tim la Naa ŋun be ŋɔ nya m ba, ka m be o pitali biɛhigu ka lala zuɣu n chɛ shɛli kam zaa. Aleluya! Pa salima. Pa salima ti nyɛ li mi nini ni nini International mini Convention yɛltɔɣa ni. Ka so ku chaŋ ti ŋma ʒiri paa ka o bukaata zanna. Ŋun bi mi ni a wumiya, ŋun bi mi ni a mili, amaa nyin, nyin, nyin wumiya ka mi li zahim, ka a yaɣi lala binyɛra maa zaa zuɣu ka tum o Naawuni tali tuma. Alleluia! M pahiri ya mi, di paai sama, di to pam. Di kpɛma, amaa Naawuni ŋun be ŋɔ, ŋuni n-lo ti alikauli ni o nyɛla nirilim lana, o nyɛla ʒiɛyim lana, ka nya ŋun ni be o bihi sani ka tumdi n-tiri ba dabisili kam zaa. Chamiya di bahigu maa ni ka n nya nyu. Kpihinahi ni ayi nti paagi kpihinahi ni ayopɔin, 42 to 47. 42, Ka Yisa yɛli ba, Yi ba yi daa nyɛ yi daa nyɛ Naawuni yina n-yuri ma, dama o sani ka n yina. Pa mmaŋmaŋ yubu zuɣu ka n kana, amaa ŋun Naawuni n-ti ma na. Ka bɔhi, Ka bɔ n-niŋ ka yi bi niŋ ka yi bi baŋ n yɛligu gbinni? Yi ni bi deei n yɛligu maa zuɣu n-chɛ ka yi bi baŋ di gbinni maa? Yi ba nyɛla shintani, ka yi yu yubu nyɛla ni yi tum yi ba shintani ni yu shɛm. O daa pun nyɛla ninvuɣ kura dunia piligu ni ha ka o baɣa ka yɛlimaŋli ni, dama yɛlimaŋli ka o ni hal baai biɛla. O ni ŋmari ʒiri maa o biɛhigu m-bala, dama o nyɛla ʒirilana ka lahi nyɛ ʒiri ba. N ni yɛri ya yɛlimaŋ shɛli maa zuɣu ka yi bi niŋ ma yɛda maa. 46 ka bɔ, ka, ka o daa bɔhi ba, Yi ni ŋun n ni tooi wuhi n dahilaachini nyɛ shɛli, ka n yi tɔɣisiri li la yɛlimaŋli, bɔ n-niŋ ka yi bi di niŋ ma yɛda? Ŋun nyɛ na, ŋun nyɛ Naawuni nira n-deeri Naawuni yɛligu, amaa yi ni ni pa Naawuni niriba maa zuɣu n-chɛ ka yi bi deeri Naawuni yɛligu. Hallelujah.
Amen. Ŋun nyɛ Naawuni nira, ŋuni niŋdi wula? Anyone who is a child of God accepts the word of God. Ama ŋun pa Naawuni nira, Naawuni yeligu deebu tomi to. Hali din chɛ ka ti yɛn wum yɛlimaŋ shɛŋa ka eh, n ŋɔ so n yɛli. Na ti tamla naa chɛmi ka a wum ni di suŋ a ka a niŋ wula naa mali zani ni a taɣi a yi pa Naawuni nira din nyaŋ a. Amaa a yi nya Naawuni nira di bura din to ka bo a ni bɔri ni a be Naawuni tali maa zuɣu? Ka a yɛli ni, Na ti tamla a sɔŋ ma ka m be a biɛhigu. Spiritual parentage is revealed by one's nature. and deeds. Those who love truth show they are of God, those who resist truth reveal another father. Sheep ŋun din a ba ni nyɛ so di kahigiri ma wuhira dama ninvuɣu shɛba ban ban nyɛ ban ba nyɛ Naawuni o yɛligu deebu pari n to amaa ban pa o bihi Aai, di lɛbirila tom ti o ni ti ba, ka di wuhi ni bɛ ba nyɛla suha dabam pa Naawuni. True faith endures, it shows, is shown by continuing in God's word. Freedom in Christ is freedom from sin, not freedom to sin. Freedom in Christ is freedom from sin, not freedom

Yɛda din nyɛ yɛlimaŋli di malila anzansi di biɛhigu puuni. Ka dali shɛli din chɛ ka di mali anzansi maa bi yi shɛli na pahila, lala yɛda ŋɔ kpalim bela Naawuni yɛligu puuni, ka saɣi ti Naawuni yɛligu ni yɛli shɛli, ka doli Naawuni yɛligu ni yɛli shɛli. Dolisim Yisa Mashia ni, dini n-ti ti yiko ka ti yiri alahichi puuni, ka n-ti ti yiko ni ti kpalim be alahichi ni. Di ti tila yolisim ni ti yi ni ti zo ka chɛ alihichi. Shii puuni ti ni nya shɛm, di yirila ti nɔdeebo zaŋ chaŋ yɛlimaŋli polo. Pa m ba n-nyɛ paasita ka m ba nim chanila chɛɛchi ka dɔɣi di bi yi di puuni na, di yirila ti ni saɣi ti ka deegi yɛlimaŋli. Di zaɣisi yɛlimaŋli di ŋɔ di zaŋ ti n kpɛhirila sintani yiŋa mi saɣi ti yɛlimaŋli zaŋ ti n labisirila ni ti ti sani. Naawuni sɔŋmi minia ka niŋ ti yiko, ka ti zaaha nia nyɛla m bɔri ni na ti tam la naa n-nya m ba, m pia ni Naawuni yɛn nya m ba, n zaɣisiya ni n lan pa shintan dam. A yi karim Musa lahibali, o ni yɛli ni Musa ni daa ni Musa ni daa n bi nira Musa ni daa bi nira ka o yɛli o gbaai gbaai o, Aai, pa Firawuna bipuɣiŋga n-nyɛ ma. N nyɛla Izraɛl niriba ŋɔ ni ninvuɣ yino. Haleluya! Di zuɣu man gba zaa mi ni yɛn ti ni tooi yɛli, Aai, n lan ka shɛli ni shintan na ti tamla n naa polo. Come, who is your father?

or to align with God, the choice is yours. Who is your father? Ŋun lee nyɛ a ma? A bɔri ni a tɔɣisi ti Tiduma Naawuni saha. Ŋun lee nyɛ a ma? Ŋun ka a saɣi ti ni ŋuni yɛn nyɛ a ma? Ŋun ka a saɣi ti ni o biɛbu ka a yɛn kpuɣi? Ŋun ka a saɣi ti ni o biɛhigu ka a bɔri ni di be a biɛbu ni? Timiya ni yɛn ni di kpaai sama, aai, di ku tooi nyɛ a sama, di bi yɛn nyɛ a sama zuŋɔ, di mi bi yɛn nyɛ a sama biɛɣuni. Aman, bin yinga din bɛ di ni nyɛla Naawuni lɔta alikauli ni o ni bɛ ti sani piligim tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni saham, ka yɛn ni o sɔŋ ma, ka a kul ni bela o polo dabisili kam zaa. O chɛ ka ŋun ka a nya ka o nyɛ a ba? Dibɔra din to ka bɔ? Dibɔra din kpɛm ka bɔ? Ŋuni n-nyɛ a ba? Ŋuni ka a bɔri ni o lɛbi a ba binshɛɣukam zaaha puuni tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni saham? Tɔɣisim to! Tɔɣisim to! Teemiya ni Naawuni maa yɛliya. A ba ni tooi nyɛ, a ba ni tooi chani church yuun gbaliŋ ka dɔɣa, a ma ni tooi chani church yuun gbaliŋ ka dɔɣa. Di bi jihiri a yuli shintani shintani yiŋa n-labisiri n na ti tamla n naa yiŋa. Di nyɛla a maŋmaŋ piibu m pii ya zuŋɔ dabisili ŋɔ ni ka m ba zuɣu ka n lan chani church, ka m ma zuɣu ka n chani church. Amaa n nyɛya ka tiliginsim be Yisa Mashia ni. M maŋmaŋ saɣiya ni n nya ni Yisa Mashia ni ka tiliginsim be. Di zuɣu m pii ya ni ŋuni n yɛn nya m ma tɔɣisi ti Tiduma Naawuni saha. ka yɛl o ni binshɛŋa din ŋmanila di kpɛm taa din, din na to n-ti a, ni o zuŋɔ dabisi ŋɔ, o zoma nambɔɣu, o niŋ maa dahima, o ti maa yolisim, ka a lɛb ninvuɣ so ŋun ni tooi nyaŋ li, ka a lɛb ninvuɣ so ŋun ni tooi zo ka chɛ lala binyɛra ŋɔ zaa ha, ka di chɛ ka jilima ni paɣiba labina ŋuntiduma Naawuni sani.